بیرکاری پۆلی حەوتەم وانەی دوو بۆ دوو لە نێوان دەق و بڕدا ئەوەی کە پێویستە لەم وانەیە بزانین و فێری بین ئەوەیە کە چۆن دەقێک دەگۆڕیت بۆ بڕێکی جەبری واتە دەقێکمان هەبێت دەیگۆڕین بۆ دە بڕێکی جەبری واتە لە نێوان دەق لەگەڵ بڕی جەبری ئاڵوگۆڕدەکەین بزانین مەبەست پێی چییە و دەق مانای چییە و بڕی جەبری مانای چیە پێشتر باسی بڕی جەبریمان کردووە بەڵام ئێستا دێنە سەر دەق لەگەڵی دەق بریتە لە دەربڕینی زارەکی دەربڕی زارەکی ئەوەیە کە ئێمە ڕۆژانەیان لە حاڵی ئاسای قسای پێدەکەین دەربڕینێکە ڕستەیەەکە کە تێدا باسی لە ژمارەکان بکات باس لە شێوازی بەکارهێنانی ژمارەکان دەکات لە کاتی گفتوگۆی ئاسایی بەکاردێنین بەڵام بتوانین ئەم گفتوگۆیە ئەم قسەیە ئەم ئەم ئەم ئەم وتیانەی ئەم دڕبلی نەزارەکیانەی کە باز لە شێوازی لێکدان و دابشکردن و کۆکردنەوە و لێکدەرکردنی مارەکان بکات ئێمە بتوانین ئەم دەربڕینانە بکەین بە بڕێکی جەبری ئێستا زانیمان مەبەستمان لە دەق چیە دەق بڕینگی زارەکیە کە باز لە جۆرێک لە حیسابات یان جۆرێک لە ژماردن دەکات بڕ پێشتر باسمان لە بڕێکی جەبری کردو بڕ جەبری ئێمە دەزانین لە بڕ بچووکتر ڕادەمان هەیە ڕادەی جەبریمان هەیە کە پێکاتوە لە چی پێک دێ لە چی لە ژمارە جارانی گۆڕاوێک باشە بۆ منە سێسی ئەمە ڕادەیەکی جەبریە بەڵام ئەگەر کۆی کەینەوە لەگەڵ یەکێکی تر ژمارەیەک یاخود گۆڕاوێکی تر کۆکردنەوە هەبێت لە نێوانیاندا یاخود لە دەرکردن هەبێت لە نێوانە پێی دەوتر بڕی دوێست ئەوە هەموویان پێی دەوترێت بڕێکی بڕی جەبری بەڵام بە تەنیا هەرێک لەوانە ئەم سێ سینە ڕادەی جەبریە ئەم سێ سادە ڕادەی جەبریە جا ئەگەر ساد یان سین هەبێت یان تەنها ژمارە بێت هەر بڕی جەبر بڕی جەبر ڕادەی جەبریە باشە بابزانین چۆن دەربڕینێکی زارەکی یان دەربڕین زارەکان چۆن مانهێمان دەکەین چۆن پێناسان دەکەین یاخۆ چۆن دایانگۆڕین بۆ سەر شێوەیەکی بڕ. کردارەکان ئاسایی دەزانین کە ئێمە چەند کردارێکمان هەیە لەوانە کرداری کۆکردنەوە کرداری کۆکردنەوەمان هەیە ئەم کۆکردنەوەیە کردارێکە ئەم مستاژانەی کە لێرە هاتوون هێمان بۆ کۆکردنەوەی بڕە جەبرەکان ڕادەک بڕەکان لەوانە ئەگەر خستنە سەر خستنە سەر بە مانای کۆکردنەوە دێت ناتە کۆکردنەوە کرد ئەگە زاراوەی کۆمان بینی مەوانای کۆکردنەوەت ئەگە زاراوەی پترمان بینیان پتر دەبێت لی ئەوە زارای کۆکردنەوە بەکاردێن یا ئەڵین کرداری کۆکردنەوە بکاردێن چۆن کە دەڵێن سێ خستنە سەر ژمارەیەک وەتا ئێمە ژمارەکمان هەیە نازین ژمارەکە چەندە کە دڵێ ژمارەیەک نادیارە بەڵام لە بری ئەوەی کە ژمارەیەکمان هەیە نازانین هێمای یاخود پیتێکی نوونی بۆ دادنێن کە بە گۆڕاوێکی دادەین پێی دەڵێین گۆڕاوی نوون یان گۆڕاوی سین یان گۆڕاوێک هەر گۆڕاوێک لە گۆڕاوەکان ئێمە مەبەستمان پێ لە بی ئەو ژمارەی کە نادیارە نازانین چەندە بەس دەزانین ژمارەیەکە ژمارەیەکە هێمای نوون یان سین یان ساد یان ها یان قاف یاخود پیتێک لە پیتەکانی نووسین بۆ دادنێن کە پێی دەوترێت گۆڕاو باشە ژمارەکەمان داناوە لێرە دایناوە بە نوون دیارە باشە ژمارەێکمان هەیە چی لێ کراوە خستنە سەری بۆ کراوە مادەم خستنە سەر هەیە ئەم وشەیە ئەم ئەم زاراوە هەیە کە پێ- کە خستنە سەرە واتە کۆیە کۆ دەکرێت و لەگەڵ کێ ژمارە سێ واتە سێشی پێداوین واتە ژمارەکەمان نونە کۆ کراوەتەوە لەگەڵ سێ واتە سێ خراوەتە سەر نون ئەستی ژمارەکەمان هەبووە کە نون بووە سێ خراوەتە سەر واتە سێ کۆ دەکرێت وەکو وا بڵێن پێنج سێوت هەیە ئەگەر س- سێ سێوی تر بخەینە سەر سێوەکانی تۆ واتە خستنە سەر کاتە تۆ چ دەکەی پێنسێوەکانی خۆت کۆ دەکەیەوە لەگەڵ سێ سێوەکان کە ئەنجامەکانیان دەکاتە هەشت سێو بەڵام لێرە پێنسێوەکەمان لێرە نادیارە نازانین چەنە بەس دەزانین کۆمەڵێک ئەم ئەم نونە یاخود ئەم گۆڕاوە لە بری ژمارەیە بەکارێت یا لە جیاتی ژمارەیە بکارێت کۆکراتۆ لەگەڵ سێ باشە زاراوەی دووەمیان ژمارەیەک کۆسێ ژمارەیەک لێرە بە هەمان شێوە ئەمە ژمارەیەک نازانین چیار بۆ هەموو ژمارە شتێک کە نادیار بێ هێمای گۆڕاکی بۆ دادەنێن ژمارەیەک ژمارەیەک مۆزمان پێ چیە نونێکمان داناوە ئێ چ کراوە کۆ کراوەتەوە لەگەڵ سێ واتە ژمارەیەک کۆ سێ ئەمە ماناکێتی واتە ئەم زاراوەیە ئەم ڕستەیمان هەیە ئەم ڕستەی بریکاریمان هەیە لەگەڵ ئەم ڕستەی دووەم و هەمویان ئەم ڕستانەی کە لێرە هەن هەمویان ئەو مانان هەیە کە نون کۆ سێیە دنیسر سێمیان کۆی سێ لەگەڵ ژمارەیەک بە هەمان شێوە ژمارەیەک نازانین چەندە ئێمە هێمای گۆڕایەکی بۆ دانین کە نونە چی لیکراوە کۆ کراوەتەوە لەگەڵ کێ لەگەڵ سێ واتە ئەمە ژمارەیەک کە هێمای نونمان بۆ داناوە باشە کۆ کراوەتەوە لەگەڵ سێ باش ئەمان هەمان ئەم ئەو ئەو بڕە جەبرەیە کە کورمان دۆپرێکی جەبری زاراوە ئیحتیمال هەیە کە سێ پتر لە ژمارەیەک بێت ژمارەکە چەنە نازانین هێمای نونمان بۆ داناوە یان هەمای نونی بۆ داناوە گۆڕاوێکە تۆ توانی گۆڕاوێک تدانێت سیندانی سات دانە لێرە نون دانراوە باشە پتر چییە واتە ئەمە گوتمان پتر مانای کۆکردنەوەی لەگەڵ کێ لەگەڵ ژمارە سێتە ژمارەکە پتر ماتە کۆکردنەوە لەگەڵ ژمارە سێک ئەمە بڕەجەبرەکێتی کە هێماکراوەتە ئەم ڕستەیەکی بیرکاریە دەستەواژەیەکی بیرکاریگە دەقێکی بیرکارییە دەقێکە کراوەتە بە بڕێکی جەبری ژمارەیەک سێ پتر دەبێت ژمارەیەکمان هەیە کە نازانین چەندە بۆ هەموو شتێک کە نادیار بێ ژمارەیەک نازانین چەنە گۆڕایەک دادنین سێ پتر دەبێتە کۆ دەکرێتەوە پتر دەبێت ماگوتمان پتر دەبێت بە مانای کۆکردنەوە دێت لە چەند لە سێوەتە نون کۆ سێ ئەمانە ئەم زارانە ئێلێرە هەن بە مانای هەم ئەو زارانەی ئەلێرە هەنا بە مانای کۆکردنەوە دێن باش دێنە سەر زاراوەی یان کردداری لێک دەرکردن ئەم زارەوانە بەمانای لێ دەکردن دێت دەرکردنی دوانزە لە ژمارەیەک ئێمە گوتمان ژمارەیەک نازانین چەندە هێمای سینی بۆ داناوە باشە سیمەندانە سیمەندانە ئێچ لێکراوە دەرکردن کاتە لی دەرکراوە چەند دوازی لێ دەکراوە کاتەکاتە سین کەم دوازدە ئەم ماناکێتی باشە هەروەها دێنە سەر دەستەواژەی دومیانزارەوەی دوم ژمارەیە کەم دوازدە کاتە دیارە ژمارەکە چەنە نازانین چەنە سین بۆدانێ کەم کێ دوازەوە ئەوەکو بڵین سین کەم دوازەوەتە ژمارەیە کە گۆڕاوە کەم دوانزە واتە دوانزە لێ دەرکراوە هەر دوو دەستەواژەکان یان هەر چوار دەستەواژانێک لە لێرە هەنا بە هەمان شێوە هەمان ئەم مانایان هەیە ئەم هەمان هەمان ئەم مانای ئەم بڕە جەبریان هەیە کەمتر بە دوانزە لە ژمارە ژمارێک چەند دوان سین دانراوە ئێمای سین یان گۆڕای سین بەدانراوە چی لێکراوە کەمتر کەمتر مانای لێدەکردن دێت واتە کێ ژمارەیەک کەم بەرەکێ لە دوانزە واتە ژمارەیە کەم دوانزە کە ئەمە دەستەواژەکەیە ئەمە بووە بە بڕێکی جەبری زارای چوارەمان وەرگتنی دوانزە لە ژمارە یاین دوانزە ژمارەیەکمان هەیە ژمارەکە چەند نە نازانین گۆڕایەکمان بۆ داناوە چیمان لە گردووە ژمارەیەکمان لێ وەرگتوکە دوانزەوەتە دوانزەمان لێ وەرگتووە کە دوانزەش لێ وەرگری کەواتە لی کەم دەکات لێ لی بکەم دەکەینەوە کو بڵێن تۆ پێنج سێوت هەیە دوو سێوت لێ وەرگین کاتێک لین دەڵێین پێنج کەم دوو واتە ژمارەی سێەکان لای تو کەم دەکات کات دەڵێن سین کەم دوانزە بۆ کێ بۆ ئەم زاراوە ئەم ئەم ڕستە بکارانەی کە لێرە هەن هەمویان مانای ئەم جەبرێ دەدەن کرداری لێکدانمان هەیە کرداری لێکدانش بە هەمان شێوە ئەمیش ئەم دەستەواژانەمان هەیە ئەم زاراوانە سێ ئەوەندەی ژمارەیەک کاتە ژمارەکە چەندە سێ نازانین گۆڕایکیان بۆ داناوە کەمیم لێرە میمی بۆ داناوە تۆ دەتوانیت سین دانێی دەتوانیت سات دانێن گرنگ ئەوەیە گۆڕاوێک هێمایەک بۆ گۆڕاوەکە دابنێی بۆ ژمارەی کە نادیارێک هەیە سینە کە ژمارەێک نازانین چەندە باشە کات ئەو ژمارە چ لێکراوە سێ ئەوەندەی ژمارەکە کات دڵێن سێ هێمای ئەوەندە بەمانای جاران دێت هێمای ئەوەندەی یان ئەوەندە بەمانای جاران دێت بۆیە دەڵێن سێ جارانی ژمارەیەک ژمارەکە چەندە میمە کات دەڵێن سێ میمیان دەڵێن سێ جارانی میم دەکرێت بڵێین ئێمە لە نێوان ژمارەیەک و گۆڕاوێک ئەگەر کرداری جاران یان کردارێک لە کردارەکانی بیرکاری نەبوو ئەوە مانای وایە لێکدان هەیە کەواتە ئەگەر لە بەینی ژمارەیەک و گۆڕاوێکدا ژمارەیەک وەکو سێ و گۆڕاوێکی وەکو میم کردارێکی بیرکاریانە نەبوو کەواتە لێرەدا لێکدان هەیە ئێمە نەمان نووسیوە یان دەتوانین نەینووسین دەتوانین بشی نووسین بەڵام زۆربەی کاتەکاندا نانووسرێت زاراوەی سێمیان دەڵێن دومیان دەڵێن سێ جارانی ژمارە واتە بە هەمان شێوە جارا هەر مای جاران دێت کە بینیمان واتە ئەگە بینیمان جاران واتە ئەو ژمارە جاران کراوە کێ سێ لەگەڵ ژمارەیەک سێەکە دیارەکە نەگۆڕە هەر سەیە ژمارەیە بەڵام ژمارەیەک چەندە هێمای میمی بۆدادنیان هێمای گۆڕایک بۆدادنی کە سێ جاران مین لێکدانی سێ لە ژمارەیەک بە هەمان شێوە لێکدانش بمانای لێکدانیان جاران دێت کێ؟ سێ لەگەڵ ژمارەیەک. ئێمە بۆ ژمارەکە هێمای مینمان بۆ داناوە، نازانین چەندە، بەس سێکە دیارە نەگۆڕە ژمارەیە، ناگۆڕێ و خۆی دادەنێینەوە، بەڵام ژمارەیەک هێمای گەرماکان پیتێک لە پیتەکان، واتە بە گۆڕاوێک ئاماژەی پێ دەکەین، لێرە مینمان ئاماژە پێ کردووە، سێ، می، جارانی میم، واتە سێ جارانی میم، سێ لێکدانی میم. هەموو ئەو دەستەواژانەی، ئەوەندە، یان جاران، یان لێکدان، بە مانای کرداری بیرکاری جاران دێن. دەستەواژەیەکی ترمان هەیە دابەش ئەویش بە هەمان شێوە بە ڕوونی دیارە کە شەش ژمارەیەک دابەش دەکات ئێمە ژمارەیەکمان هەیە نازانین ژمارەکە چەندە نادیارە هێمای دالی بۆ داناوە چ دەکات ژمارەیەک دابەش دەکات کێ شەش کەواتە ژمارەکە دابەش شەش بنووسین دابەشیش چ بەم شێوەیە بنووسین دوو دابەش شەش یاخود دوو لەسەر دا لەسەر شار ببورە دال دابەش شەش یاخۆ بڵێن دال لەسەر شەش یەک مانا هەیە هەردووکی بەم شێوەیە دەکرێت بنووسێت زاراوەی دومیان سەواژی دوم لە ژمارەی دابش ژمارەیەک دابشی شش کراوەتە ژمارەێک نازانین چەندە هێمای دالێمە بدانەوە گۆرای دەرمە بدانەوە دابشی چەند کراوە شەروەتە ژمارەیەک دابش شش ئەمە ماناگەری یاخود ژمارەیەک لەسەر شەش واتە ژمارەیەک دابەش شەش دەستوازش سێەم ژمارەیەک دابەشی شەش بە هەمان شێوە ئەو ژمارەیەکمان هەیە دابەشی شەش کراوە ئەمانە ئەم دەستەواژانی ئەم زاراوان دابش دەکات دابشیان دابش هێمای دابش یان کرداروی کای دابشی بۆ بەکار دەهێنین ئەمە زانیمانکە ئەوەیان چیا کردارەکانن بۆ دەستەواژانش کە لەبری کردارەکان بکارێت لە کردارێکی زارە دەربڕینێکی زارەکیدا ئەم هێمایانە دەدەن. ئەمانە هێمای ئەم دەربڕینە زارەکیانە کە ئێمە بەکاری دێنین، هێمای کۆکردنەوەن. ئەم دەربڕینە زارەکیانەش کە لێرە بەکاریان دێنین، هێمای لێکدەرکردنن. ئەم دەربڕینە زارەکیانەش کە لێرە هەمانن، هێمای لێکدانن. ئەم دەربڕینە زارەکانەش کە لێرە هەمانن، هێمای دابەشن. دێینە سەر نموونەیەک یان نموونەکان. ئێمە لە خشتەکەدا زانیمان دەستەواژە، دەربڕینە زارەکەکان مانایان چییە؟ کە بیکەین بە بڕێکی جەبری ئێستا نمونەیەکمان هەیە گۆڕینی دەربڕینێکی زارەکی بۆ بۆ بڕێکی جەبری واتە دەربڕینێکی زارەکیمان هەیە بۆ بڕێکی جەبری دەیگۆڕین هەر ڕستەیەک وەک بڕێکی جەبری بنووسە ئەمە ڕستەیەکی دەبڕینی زارەکی دەڵێ لێکدانی بیست لە سەد ڕێک بۆ خۆی جوان ڕوونە دیارەکە واتە بیست جارانی سات کراوەکو لێرە دیارە بیست جارانی ساڵاتە بیست کەڕەتی سادمان هەیە بیست جارانی ساڵ وتمان لە نێوان ژمارە و گۆڕاویشدا ئەگەر ئێمە جاران نەنووسین جارانەکە نەنووسین مانای وایە واتە ئەگەر ئێمە جارانەکە نەنووسین دەکرێت نەینووسین لە بینی گۆڕا و ژمارەدا ئاساییە نەینووسین و زۆر جارەکانیش نانووسین بەڵام کاتێک کە گۆڕاکەمان کرد بە ژمارەیەک لەبری گۆڕاوەکە ژمارێکمادانە ئەو کاتە مەجبور یان پێویستە لە بەینی ژمارەکە و ئەو بژمارەی کە لە جێی سات دامان ناو بیکەین بە لێکدان لێکدانەکە دابنینەوە خاڵی با دەڵێ 24 کەمتر لە ژمارەیەک ئێمە نازانین ژمارەیەک چەندە دایدەنین بە نون واتە پیتێکیان هێمایەکی بۆ دادێن نون باشە باش ئێزانیمان چی لێکراوە کەمتر مادام کەمتر ئێمە بستاژی کەمتر یان زیاراوی کەمتر بمانای لێ دەرکردن دێت ئێ کەمتر بە چەند 24 کەواتە نون کەم 24 ئەم دەستەواژەیە بیست و چوار کەمتر لە ژمارەیەک یانی ژمارەیەکمان هەیە بیست و چوارمان لێ دەرکردووە ئەم ماناکەیت خاڵی جیم بە هەمان شێوە هەر ڕستەیەکی وەرد بە بڕینێکی جەبری وەک بڕێکی جەبری بنووسە چوار ئەوەندەی کۆی ژمارەیەک لەگەڵ دوو باشە ئێمە لێرە چمان هەیە ئەمە چۆن دەڵێ ڕستەیەک زیاترە یاخود لە مانایەک زیاتر هێرە ساژەیەکی یان دەڕبنێکی زارکی یەک دەڕنی زارکی زیاترە ئەمە چۆن دیار دەکەینەوە دەڵێین لە دوو بەش پێ دێت چوار ئەوەندەمان هەیە باشە لەگەڵ کۆی ژمارەیەک لەگەڵ دوو باشە ئێمە دزان کە چوار ئەوەندە مانای ئەوەندە منای چواروەتە چوار جارانی جارانی کێ کۆی ژمارەیەک لەگەڵ دوو دەکەین باشە کێ کۆی ژمارەیەک لەگەڵ دوو واتە چوار ئەوەندەی بە تەنیا ئەها مادەم لە بینی چوار ئەوەندە و لە بینی چوار و ئەوەندە لەگەڵ ژمارەیەک کۆ هەیە کاتە کۆی ژمارەیەک لەگەڵ دوو دەنووسینەوەتە کەوانەیەک دەکەینەوە ژمارەکەمان چەنە نازانین هێمایەکی بۆ داین لە هێماکان نونی بەدادنەی یاخود سینی بۆ دادنین من سینی دادەم لێرە نون بەدانراوە کەواتە چی لە کراوە ژمارەکە چی لە کراوە کۆ کراوەتەوە لەگەڵ دوو کاتە کۆ کراوەتەوە لەگەڵ دوو ئەمە ساژکێتی ئەم بڕە جەبرەکێتی کە دەکاتە چوار جارانی کۆی ژمارەیە کەسینە کۆ دووە دەچین کۆ دوو ئەم ماناکێتی ئەی جیاوازی چیە چوار ئەوەندەی کۆی ژمارەیە لەگەڵ دوو لەگەڵ کۆی چوار ئەوەندەی ژمارەیەک لەگەڵ دوو ئەمە جیاوازن لە یەکتر کەواتە لێردا کۆی چوار ئەوەندەی کۆی بێنەدانێ مانای کۆ دیارە کە دەزانین چەنە کۆی ئێ کۆی کێ چوار ئەوەندەی ژمارەیەک ئەمە دەستەواژەیەکە باشە کۆیەکەش لەگەڵ دووەکە دەستەواژەیەکی ترە باشە چوار ئەوەندەی ژمارەیەک چوار ئەوەندەی ژمارەیەک ژمارەکە چەندە نازانین ئێمە نون بۆ دادنین وەکو پرسیارەکە داناوکێ چوار نون چوار ئەوەندەی ژمارەیەک ئێ کۆ کراوەتەوە لەگەڵ کێ؟ واتە چوار ئەوەندەی ژمارەیەک کۆ کراوەتەوە لەگەڵ دوو کەواتە لەگەڵ دوو ئەمانەکێتی بۆیە لە جیاوازی بکەن لە نێوان چوار ئەوەندەی کۆی ژمارەیەک لەگەڵ دوو کە ئێمە ئەمە بڕە جەبرەکێتی لەگەڵ کۆی چوار ئەوەندەی ژمارەیە لەگەڵ دوو کەمە بڕە جەبرەکێتی هەروەها چەند زاراوەیەک ترمان هەیە ئێمە دەبێت بەکاریان بێنین یان بزانین یان جیان بکەینەوە ئەویش کە پرسیاری ڕاستینەی شیکار دەکەین پێویستە فرمانەکە دیاری بکەین بۆ ئەوەی بزانین کام کردار بەکاردەهێنین کاتە فرمانەکان لێرە کە دەڵێن فرمان کردارەکە لێ بەرامبەری چیە کە دەڵێن خستنە پاڵ یەکتری بەشەکان چەند بەشێکمان هەیە بەشەکان کۆکرێنی لەگەڵ یەکتریانی خستنە پاڵ یەکتر بۆ نمونە ئەمە درێژی لاکانی چوارگۆشەمان هەیە یان درێژی لاکانی لاکێشەمان هەیە دەڵێن لای یەکەم ئەو بەشێکە لای دووەم بەشێک کرد لای سێم بەشێکە تامیان کۆ دەکەین لەم حاڵتە دەبێتەوەی درێژ کۆکردنەوەیان دەبێتە کۆکردنەوە خستنە پاڵ یەکتر وەتا کۆکردنەوە بەڵام خستنە پاڵێکتری بەشە یەکسانەکان باشە لێرە مەرج نییە خستنە پاڵێکتری بەشە یەکسانەکان بن یەکسان بێت توی نایەکسان بێت بۆ نموونە درێژی لاکانی لاکێشە کە دوو لایان یەکسان دوو لاکە تیران یەکسان نین کاتە لێردا کۆکردنەوە بەکاردێنین بەڵام بۆ خستنە پاڵی بەشە یەکسانەکان ئەگەر یەکسان بوون دەبێت لێکدان بەکاربێنین باشە دێنە سەری وکچی بۆ نمونە دەڵێین ئەگەر قوتابیەکمان پۆلێکدا ئەمە هەر قوتابیەک بۆ نمونە پێنج سێ و دابشکین بەسەریاندا کەواتە بەش یەکسانە هەر یەکەی پێنجی دا بەسەر دابشکین پۆلەکەش بیست قوتابی بێت کەواتە چەند قوتابیمان چەند سێومان پێویستە دەڵێن لەم کاتە لێکدان بکارین واتە پێنج زابی ژمارە قوتابیەکان کاتە بەش یەکسانەکە لێرە مەوسی ئەوەیە دیاریکردنی جیاوازی کە بڵێ جیاوازیان لێک دەرکردنی جیاوازی لێر ماناکەی لێک دەرکردنە واتە بمانەیە گروپێک لەناو گروپێکتر جیاکەینەوە یان بۆ من دەڵێن پێنج قوتابی دەر بێنین لە پۆلێک کە ملێ دە دڵن چی ژمارە پۆلەکە چەند قوتابێ کەم پێنج دەکەین کە دەبێتە لێ دەرکردن یان بەشکە بەشکردن بۆ کۆمەڵە یەکسانەکان لێردا بەشکردن بەکارێن بەشکردن بۆ کۆمەڵە یەکسانەکان نمونەمان بۆ بچی وەکو کاتێک کە تۆ دەفتەرێک دەکڕی یان پێنج قەڵم دەکڕی ببوورە پێنج قەڵم دەکری هەم کۆی قڵەمەکان دەکاتە 5هزار کاتە بەشێک کومەڵێکسانەکان چین هەر قەڵمێک چەند بەرکەوتوە لێ دابش دەکەمەتە 5هزار دا بەشی ژمارە پێ قڵمەکان کە پێنجن دابشکردن بۆ بەشی یەکسان لێدا مەوەسپی ئەم دابشکردن نمونمان هەیە بۆ دابشکردن مستەر ئێرەدا ئەویش گۆڕینی دەقێک بۆ بڕێکی جەبری بۆ نمونە دەڵێم هەڵۆ ڕۆژانە سەد لاپەڕە دەخوێنێتەوە لە کتێبێک لە کتێبێکی دو سەد لاپەڕەیی کاتەوەی هەمانە سەد لاپەڕە دەخوێنێتەوە نازانین چەندە ساڵە ئیسە گۆڕاوە سەد گۆڕاوە جار هەیە لەوانەیە سەد لاپەڕ لەوانەیە ڕۆژی سەد لاپەڕ بخوێنێتەوە یاخود لاپەڕە دە لاپەڕ یاخود پێنج لاپەڕە ئیدی سەد لاپەڕ دەخوێنێتەوە هێمای بۆ گۆڕای بۆ دانراوە لە کتێبێک کە دو سەد لاپەڕەیە دەڵێت بڕێکی جێبری بنووسە بۆ دیاریکردنی ژمارەی ئەو ڕۆژانەی کە هەڵۆ پێویستیەتی بۆ خوێندنەوەی کتێبەکە بە گشتی باشە چۆن بڕێکی جێبری دەنووسین بۆ ئەوە ئێمە کتێبێکمان هەیە 200 لاپەڕەیە ساد لاپەڕی بۆ دەخوێن دەخوێنێت و ڕۆژانە هەڵۆ ساد لاپەڕ دەخوێنێتەوە کات دەڵێن چی 200 لاپەڕەکە دابەشی ساڵیەکەیانەتە 200 دابەشی ساڵ بۆ چونکە ژمارەی لاپەڕەکانی کتێبەکەت دابەش دەکرێت بۆ چەند کۆمەڵەیەکی یەکسان کەواتە دەبێت دابەش کەین بەسەر چی واتە ئەگەر ئەمە 200 لاپەڕمان هەیە دابەش ساڵ دەکەین واتە ئەگەر 200 لاپەڕەکە هەر لاپەڕی یاخود کتێبەکە هەر لاپەڕی دەک هەر ڕۆژی دەک لاپەڕ بخوێنیتەوە کەواتە بم شوێت دابەش دەکرێت یاخود پێنج لاپەڕ بخوێنیتەوە دابەش دەکرێت سەر پێنج دانی ئەگەر تۆ ڕۆژی پێنج لاپەڕ بخوێنەوە کتێبەکەت بەشی ڕۆژێکی دیاریکراو دەکات بەڵام ئەگەر لە ڕۆژی دە لاپەڕ بخوێنە جێی سات دە دابنێین ئەوە بەشی ڕۆژێکی جیاوازتر دەکات لە ڕۆژی پێشتر کە پێنج لاپەڕمان داناوە بۆ شێوەیە ئەمە کام یاسا دەگرێتەوە دابشکردن بۆ کۆمەڵە یەکسانەکان بۆ دابشکردن بەکار دەهێنین نمونەی بە ئارەزوو ڕژوورێکی دانیشتنی بە قیسکرین نمونەی با ئارەزوو ژوورێکی دانیشتنی بە قیست کڕی باشە سێ سەد و سی- دوو سەد و سی و چوار هەزار دیناری پێشەکی دا واتە لە پێشەکیەکەیدا دوو سەد و سی و چوار هەزار دیناری بە پێشەکی داوە بەڵام قیسی مانگێک هەر قیسی هەر مانگی سی و شەش و هەزار و دوو سەد و پەنجا واتە قیسی هەر مانگێکی سی و شەش هەزار و دوو سەد و پەنجایە بڕی جەبری بنووسەکە ژوورەکەی دانیشتن دەربخات نرخی ژیر دەنیشتنەکە دەربخەن باشە ئێمە دوو سەد و سی و پێنج هەزار دراوە دوو سەد و سی و چوار هەزار دراوە پێشەکی باشە کاتە ئەم پێشەکیە کۆ دەکرێتەوە لەگەڵ کێ مانگ نازانین چەند بە چەندمان بە قیز دراوە هێمای سینی بۆ دادەین بەڵام دەزانین هەر مانگێک بە 6250 دینار دراوە واتە قیسی مانگانە چەند ئەم مانگە قیسی مانگانەکەی چەنە 3650 کەواتە کۆی گشتی پارەی یاخود نرخی ئەو ژووری دانستنە دانیشتنەکە ئارزوو کڕوێتی چەندە بریتی لە پارەی پێشەکەکە کۆ ژمارە یاخود قیستەکانی مانگانە قیستی مانگانەکە کە دەکات لە ئەنجامدا چەند مانگ تەوا دەبێت نووسراوە بۆ نمونە بە پێنج مانگ تەوا دەکاتە پێنج جارانی سی شش هەزار و سەد و پەنجا ئەمە قیسی مانگانەکان کۆ ژمارەی ئەو بڕی ئەو پێشەکی کە داوێتی واتە هەمووی دەبێتە بڕی ئەو پارەیە کە لە ژووری داشتنەکەدا سەرفی کردو یا خودت کڕوێتی کاتە پێشەکێکە کۆ دەگرێتو لە گەڵچی مانگانەکە بۆ وای بەسەر دێت مانگانەکە ژمارە یەکسانە ینی یەکسانە کۆمەڵی یەکسان بۆیە هەموو مانگێ ووقفیەکە ناگۆڕێت ژمارە مانگەکان زەبری ژمارە مانگەکانی دەکەین زایدەن کێ لەگەڵ کێ کۆ کێ پارەی پێشەکیکە پارە پێشەکیکە لەگەڵ پارەی مانگانە چیاوازە یەکسان نییە پێی بەڵام دەخرێتە سەر ژمارەی کۆی گشتی ژمارەی قیستەکانی مانگانەکە بە هەرەمویان ئەنجام چ دەرەسێت ئەوە ئەوە کردارەوەی کارە هەمووی دەبێتە چی نرخی ژووری دانیشتنەکە باشە ئەوەتە تەوا بەڵام دێن سەر بیرکاری بیرکە و تاوتێ بکەوە ئەمە چێت چەند نمونەیەکی داوا کردو لەوانە دەڵێ و نووسا بیرکردنەوەیە سێ دقی جیاواز لە توانە دەبێت بە بڕی کێ دوو کەم سات بنوێن واتەمە سێ دەق بنووسین بڕەکەی داوینێ دەق بنووسین پاشان بینوسە کە بڕی سات ناقزو بنوێنرێت واتە سێ دەقمان هەبێت دوو کەم سات بنوێنێت و سێ دەقی تریشمان هەبێت سات کەم دوو بنوێنێت بۆ وەڵامی ئەمە یەکەم دەڵێن بۆ وەڵامی پرسیاریەکە دەقی یەکەم دەڵێن دیارەکە ژمارەیەک لە دوو دەرکابێت بۆ شوێ دەکری بڵین ژمارەیەک لە دوو دەرکرابێت باشە دەشکری بلین دوو کەم ژمارەیەک ئەمش ئەمش دەستەواژەیەش بە هەمان شێو ئەمە مانا دەدات باشە دەشکری بڵین ژمارەیەک ژمارەیەک ئەم ژمارەمان چێ هێمای سادە لە دوو کەمتر بێت کەواتە هەموو ئەمانە کە سەی دەکەین دەرکرابێت مانای کەم دەدات کەم مانای کەم دەدات لێ دەکردن ژمارەیەک لە دوو کەمتر بێت کەمترش بە هەمانەوە ئەمای ئەمە دەدات بۆ دەستاژەی دومیان بە هەمان شێوە دەکرێت هەماشت پێچوانەکەینەوە بڵین سات ژمارەیەک بگورە ژمارەیەک مەساڵی مای بە ماهمای گۆڕاکە ژمارەیەک دووی لێ دەرکرابێت کە هێمایە بۆ ئەم بڕە جەبریە یان با بڵین دوو کەمتر لە ژمارەیەک هەر ئەمە ماناکێتی یان گۆڕژمارەیەک دووی لێ دەرکرابێت هەر ماناکێتی بەم شێوەیە ئەمە سێ بڕی سێ دەستاژەی جیاوازمان نووسی بۆ هەرێک لەمانە لەم سەدرێ چۆن دەتوانین ئەو کردار دیاری بکەیت کام کردارە بزانین بەکاردێن بۆچی کە بەکاری دێنین دۆزینەوەی ژمارەی کورسیەکان لە چی لە شەش ڕیزدا واتە ژمارە کورسەکانمان هەیە لە شەش ڕیزدا هەر ڕیزێک سەد کورسی تدابێت واتە شەش ڕزمان هەیە هەر ڕیزێک سەد کورسی تدابێت کاتە مادەم ژمارە یەکسانن واتە شەش ڕیز هەموو ریزەکان یەکسان هەمان سەد کورسە کاتە دەکرێت بڵێ ژمارە کورسەکان شەش جارانی سەد کاتە چ بدۆزینەوە ژمارە کورسەکان دۆزینەوە سەد ژمارە کورسەکانە هەر کورسەکانیش لە سێر لە شش ریزا ڕووسراون کە سەتا کە شش کە شش ریزا کات ئەنجامەکە بەو شێوە دیاریکرد کە شش سەد کاتە کردداری نێوانیان یاخود ئەو کردارێکە دیاریکەن لێرەکەیە کردداری لێکدانە بۆ چونکە بەشی یەکسانە بۆ چەند بەشی یەکسان ئێمە کە لە پێشتر لێرە باسمان کرد لێرە گوتمان خستنە پاڵ یەکتری بەشە یەکسانەکان کاتە بەش یەکسانەکان لێرە ئەم بکاتێن لێکدان بۆ چونکە ئەمە گوتمان چەند بەش یەکسانمان هەیە شەش بەشمان هەیە هەم بەشێکیش سەد کورسیە شەش ریزە هەر ریزێکی سەد کورسیە لەم کردارەدا سەد لێکدان بکاتێن بۆ کێ بۆ پرسیاری دومیان